Yɛda Nyankopɔn ase, ɛnnɛ so yɛsan ahyia bio, na naano yɛsusu nsɛm bi ho, ɛyɛ asubɔ. Yɛgu so retrɛ yɛn nkorabata no mu, na yɛgu so resua adeɛ nso. Ɛnnɛ y'asɛm no ne sɛ, Who is Jesus Christ? Hwan ne Yesu Kristo? Afoforɔ ka sɛ Baasakoro, Agya, Ɔba ne Honhom Kronkron. de ka bom yɛ Nyankopɔn baako. Ɛnnɛ yɛpɛ sɛ yehu sɛ, so saa nsɛm no firi Bible mu anaa ɛyɛ atesɛm a efi afoforo hɔ. Enti hwan ne Yesu Kristo? Onni hɔ a Nyankopɔn ne n'anuonyam ne su no nwie pɛyɛ anaa? Enti yɛbɛhyɛ ase na yɛabisa sɛ, hwan ne Yesu Kristo? Mfitiaseɛ no, na ɔwɔ he? Dwumadie bɛn na ɔdi fa Nyankopɔn N'adwuma ho? Enti yɛbɛdi kan akenkan yɛn akenkan nsɛm no wɔ Mmebusɛm ti nwɔtwe, nkyɛmu baako kɔpem n'awieɛ. Na ɛhɔ nsɛm no bɛba abɛboa yɛ ama yɛaba abɛhunu Yesu Kristo, Ne nipasu anaasɛ Ne nyamesu, anaa sɛdeɛ ɔsi teɛ wɔ Nyankopɔn som mu. Sɛ yɛkenkan a, ɛka sɛ, Proverbs chapter eight verse one going, ɔse, Ɛnyɛ nyansa na ɛteam, na nhunumu ma ne nne soɔ, ɛgyina sorosoro kwan so, nkwanta so, ɛteam dendeenden wɔ kuro apon ho, kurotia, aboboa ano, sɛ, Mo nnipa mma na merefrɛ mo, na mema me nne so kyerɛ adasamma, agyimfoɔ, momma mo ani nte na nkwaseafoɔ monnya nteaseɛ akoma. Montie, ɛfiri sɛ deɛ ɛhia ho asɛm na merebɛka, na teeyɛ ho asɛm na mebue m'ano meka. Sɛ mebue m'ano a, nɔkorɛ na mebrɛ me nne ase ka, na m'ano kyiri amumuyɔsɛm. M'anom nsɛm nyina ara nam tenenee mu, akontontwisɛm anaa nsɛm a akyinkyin biara nnim. Ne nyina ara tene ma deɛ ɔwɔ nhunumu. na ɛdi mu ma wɔn a wɔanya nimdeɛ. Momfa me ntenesoɔ na ɛnyɛ dwetɛ, ne nimdeɛ na ɛnyɛ sika amapa, ɛfiri sɛ nyansa yɛ sen mmɔta, na afɛfɛdeɛ foforɔ biara ne ne nsɛ. Me, nyansa, me ne aniteɛ na ɛteɛ, na mewɔ nimdeɛ ne adwene pa. Yehowa suro ne bɔne tan, ahomasoɔ ne ahantan ne ɔkwammɔne ne nkontompo ano deɛ, mekyiri. Mewɔ afotuo ne nyansa, me nteaseɛ, mewɔ tumi, me so na ahemfo nam di tumi na atumfoɔ hyɛ adetenenee ho mmara. Me so na atitire nam di tumi sɛ atitire, na mmapɔmma nyinaa nam bu atɛntenenee mu. Wɔn a wɔdɔ me no Wɔn na medɔ wɔn, na wɔn a wɔhwehwɛ m'akyiri kwan no, wɔn na wɔhu me. Ahonya ne animuonyam yɛ me dea, agyapadeɛ ne tenenee. M'aba yɛ sene sika, ɛsene sika a wɔasɔ ne soɔ, na me nnɔbaeɛ yɛ sene dwetɛ amapa. Tenenee tempɔn mu na menam, atɛntenenee akwan mfimfini, sɛ mɛma wɔn a wɔdɔ me anya adepa adi, na mɛma wɔn asan ayɛ amaama. Onyankopɔn na ɔbɔɔ me de firi ni ne kwan ase, ne nnwuma a ɛfiri tete nteredee no mu adi kan. Ɔde me sii hɔ firi tete nteredee, mfitiaseɛ no, ansa na asase reba so bunu biara nni hɔ no, na wawo me. Nsutene a ɛba nsuo pii biara nni hɔ no, ansa na wɔde mmepɔ resisi hɔ na nkoko nnya mmaeɛ no, na wawo me. Ɔnnya nyɛɛ asase ne kwaeɛ na ɔnhyɛɛ aseɛ nyɛɛ asase so dɔteɛ no. Ɔsiesiee ɔsoro no, na mewɔ hɔ. Ɔtwaa subunu ani kɔntɔnkrɔn. Ɔde mununkum sensɛn ɔsoro pintinn na ɔyere subunu asutire mu no. Ɔtwaa ɛpo hyeɛ na nsuo ammu ne mmara so. Berɛ a ɔhyehyɛɛ asase fapem no, na mewɔ ne nkyɛn sɛ odwumayɛni a ne ho akokwa. anaa ne dɔba. Ná meyɛ obi a ɔpɛ m'asɛm yie daa nyinaa. Ná m'ani gye n'anim daa. M'ani gyee n'asase a ɛma nnɔbaeɛ no ho. Ná nnipa mma ho nsɛm na na ɛda m'akoma soɔ. Enti afei, me mma, montie me, anigyeɛ ne wɔn a wɔafa m'akwan so ampa. Tie ntenesoɔ na hunu nyansa, na mmu w'ani ngu so da. Anigyeɛ ne onipa a ɔtie me na ɔwɛn m'aboboaa ano daa nyinaa, na ɔwɛn me pono ano aponnwa. Deɛ ɔhu me no bɛnya nkwa. Ɔbɛnya adom afiri Yehowa hɔ. Deɛ ɔnhu me no yɛ ne kra bɔne. Wɔn a wɔkyiri me nyinaa dɔ owuo. Yesu Kristo ho nsɛm na yɛakenkan wɔ Mmebusɛm ti nwɔtwe nkyɛmu baako kɔpem nkyɛmu aduasa nsia. Yesu Kristo se, Onyankopɔn bɔɔ me de me firi ne nwuma ase, ne nwuma a ɛfiri tete nteredee no mu adi kan. Ɔde me sii hɔ ansa na ɔrebɔ biribiara. Enti Yesu Kristo yɛ abɔdeɛ ɛna yɛwɔ ɔbɔ adeɛ. Onyankopɔn na ɛyɛ ade nyinaa so tumfoɔ. Ɔno na ɔbɔɔ biribiara, deɛ ɛwɔ soro, deɛ ahwinta, deɛ ɛwɔ asasi so, deɛ yɛhunu ne deɛ yɛnhunu nyinaa, ɛyɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔe. Na ɛnam sɛ na ɔnyɛ ahantan na ɔbrɛ ne ho ase wɔ nneɛma pii mu nti, ɔreba abɛbɔ nneɛma bi no, na ɔde yi kan creatii obi a yɛfrɛ no Jesus Christ, anaasɛ Yesu Kristo, sɛ ɔmmoa no wɔ n'abɔdeɛ no mu, Enti na nea Yesu Kristo tumi keka nsɛm akɛse akɛse sɛ, Me so na ahemfo nam di tumi, na atitiriwfo atitiriw nso hyɛ mmara wɔ trenee mu. Sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔhene a, ɛyɛ me, akonnwa no yɛ me, me dea. Enti sɛ yetie Yesu Kristo nsɛm yi a ɔkae yi a, ɛkyerɛ sɛ obi na ɔbɔɔ no anaasɛ obi na ɔwoo no a ɛyɛ Onyankopɔn. Nti Yesu Kristo, yɛmfa no nkɔmpɛ Nyankopɔn. Sɛ yɛka sɛ ɔne Nyankopɔn ɔsɛ a, yɛyɛ nnipa no, yɛbɛtumi aka saa. Ɛfiri sɛ, wɔbɔɔ no ansa na wɔresiesie ɔsoro ankasa mpo a na Onyankopɔn teɛ. Na na Onyankopɔn no ankasa nso wɔ he ansa na wɔba abɛbɔ ɔsoro no a na ɔteɛ no? Ansa na wɔrebɔ Yesu Kristo. Nti Onyankopɔn no de ne ho sɛ biribiara mu ɔde ne ho. Anhye na ɔno ara te hɔ na ɔkaa sɛ, Ah, dabi, me koraa mete asie sɛ manyɛ biribi amma no amma mehu sɛ maben a, ah, ɛne saa ara, ma menyɛ biribi mma ne ade korɔ no mmɛhu sɛ mewɔ tumi. Ɛna ɔsan sɛ bɔɔ Yesu Kristo. Anhye na ɔkɔ akɔbɔ ne soro a ɛyɛ heaven a ɔno ankasa teɛ a ɛyɛ soro mu soro a ɛtɔ so mmiɛnsa. na ɔrebɔ abɔfoɔ, nti Yesu Kristo wɔ hɔ berɛ a na wɔreyɛ saa nneɛma wei nyinaa. Yɛmfa no sei, te sɛ bi a woretu akɔ dan foforɔ bi mu, na wokɔeɛ na ebia na blɔɔgo bi da hɔ, nti wosiesie dan no mu no, wobɔɔ mmɔden gyinaa blɔɔgo no so, pentipentii wo dan, yɛɛ biribiara wiei, na sɛ dan no wopɛ sɛ ɛyɛ kɔmplin na biribiara akɔ so fɛfɛɛfɛ, nti wowiee na woyii blɔɔgo no kɔtoo dan no akyi. Ɛnhia wo bio. Nanso berɛ bi akyi no wobɛhuu sɛ blɔɔgo no a yitotweneeɛ no, Wobɛtumi de ayɛ steps de atia dan no steps no so awura wo dan mu, enti wokɔ fa baeɛ. Ɛno na ɛyɛ yɛn asaase yi a Nyankopɔn se ɔbaeɛ no na ɛso yɛ sakasaka ne su hunu a na hwee nni soɔ no. Ɛyɛ Onyankopɔn no ara na ɛyiyi firi heaven a na ɔno ankasa ɛba abɛtena nneɛma bi a na ɔrehia wɔ mu a ɔyiyi to tweneɛ no na ɔhuu sɛ saa adeɛ wei bɛtumi aboa me ɛna ɔsan kɔfaeɛ a na ɔresiesie. Nti ɛyɛ a na afoforo taa bisa sɛ, 'Enti asase no, hwan na ɛbɔ totoo hɔ a Onyankopɔn kɔe a na ɛso yɛ sakasaka nti ɔno kosiesiee no? Saa na mfatoho yi betumi de akyerɛ mu. Sɛ blɔg no a na ɛda wo dan mu a ɛkyerɛ hu sɛ eyi hia wo a to twene no kyerɛ wubehu sɛ ɔyere mpo betumi de ne koropɔɔto asi so, na sɛ ɔrebɔ gya mu a papa no antete ntɛm sɛnea ebia koropɔɔto no bɛba soro. Enti y'asase tam a na wɔba abesiesie y'asase so, na Yesu Kristo nso wɔ hɔ, ɛnam ne so na ɔyɔɔ saa nneɛma yi nyinaa. Ɛnyɛ abadadaa no nko ara na ɛkaa saa nsɛm wei. Sɛ yɛkɔ apam foforɔ no nso a, ɛyɛ Kolose, eti baako, Kolose, eti baako, nhyɛmu du mmiɛnsa, Colossians chapter one verse thirteen. Nsɛm a yɛkenkan wɔ mmeebusɛm hɔ no ara, yɛnsan ntie mu asɛm titiriw pa ara akɛseɛ akɛseɛ no bi wɔ Apam Foforo no mu na yɛnhwɛ ade. Ɛha nso ɔse, Wagye yɛn afiri esum tumi ase de yɛn aba ne Ba. Ɔyɛ Ɔba. Sɛ yɛwɔ Ɔba de a, ɛneɛ na yɛwɔ Agya. Nti Yesu Kristo nyɛ Agya no, na sɛ Yesu Kristo nka ho a, Nyankopɔn tumi yɛ ne biribiaa a ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Ɛkame ayɛ sɛ asɔfoɔ no preaching no nti ama nkramofoɔ ne yɛn yɛ anya ntawantawa, firi sɛ yɛka sɛ Yesu Kristo ɔno ara ne Nyankopɔn no a ɔbaa asase yi so. Nti asɔfoɔ no yɛsrɛ mo, mo kenkan Bible no a, mo mmie mu na yɛn nuanom a wɔn nnim Bible no mu no nte asɛm no ase yie mma yɛn. Na ankɔyɛ sɛ ɔno kɔhunu twerɛsɛm yi a, wabɛka sɛ asɔfoɔ no redi torɔ. Wɔse, Wagye yɛn afiri esum tumi ase de yɛn aba Ne Ba a ɔdɔ no no ahennie mu, na ɔno na yɛnam ne so nya ɔgyeɛ, kyerɛ sɛ, yɛn bɔne fafirie. Ɔno ne Onyankopɔn a wɔnhunu no suban, abɔdeɛ nyinaa mu abakan. Sɛ yɛkae mmebusɛm no a yɛkenkaneɛ no a, ɔse, Nyankopɔn bɔɔ me de me firii ne nnwuma ase, nti ɔyɛ abɔdeɛ nyinaa abakan. Ɔno ne Onyankopɔn a wɔnhunu no no suban, abɔdeɛ nyinaa mu abakan, efisɛ ne so na wɔnam bɔɔ nneɛma a aka nyinaa wɔ ɔsoro ne asase so, nhengua, mpaninnie, nnisoɔ, tumidie, deɛ wɔhunu ne deɛ wɔnhunu nyinaa, nneɛma a aka nyinaa, wɔnam ne so na ɛbaeɛ, na wɔbɔ maa no. Bio nso, odi nneɛma a aka nyinaa kan, na ne so na wɔnam yɛɛ nneɛma a aka nyinaa. Twerɛsɛm yi ne Mmebusɛm nwoma yi a yɛkenkan yi yɛ adeɛ baako. Obiara ntumi nni ho kyim. Enti sɛ twerɛsɛm yi ka sɛ ɔyɛ abɔdeɛ nyinaa abakan, na Onyankopɔn bɔɔ no deɛ a, adɛn na ɛyɛ a yɛn nuanom ka sɛ baasa korɔ? Saa nkyerɛkyerɛ no firi he? Afei yɛaba abɛte aseɛ nso, aba abɛhu sɛ, Nyankopɔn ne tumi a ɔno ɔde yɛ n'adeɛ, ɛna yɛfrɛ no Holy Spirit, Honhom Kronkron. Ɛno ara na ɛyɛ Nyankopɔn no ara. Nyankopɔn no ara ɛna yɛsan frɛ no Holy Spirit. Ɛna sɛ tumi no ɛhyehyɛ mu bebree na ɔno ɔgye ne ho na ɔpɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi a ɔtumi yɛ no nti, ɔtumi control ne ho wɔ kwan bebree so. Yɛpɛ sɛ yehu weinom ho nsɛm kakra anaa? Yesu Kristo ka kyerɛɛ yɛn sɛ, Nyankopɔn honhom wɔ me so, efisɛ wɔasra no sɛ. Enti Yesu Kristo honhom kronkron no nyɛ ne dea, ɛyɛ Nyankopɔn tumi, na ebi na ɔde maa ɔno a ɔno de bɛyɛɛ miracles, a ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo nso wɔ tumi. Yesu Kristo tumi ka kyerɛɛ tete Israelfoɔ no Bere a na ɔwɔ asase yi so ɛ John chapter eight verse fifty eight John eight fifty eight Me nua a wutie me sɛ wo so wokita Bible a worekenkan a, wo so wubetumi abue John chapter seventeen verse five Baa me deɛ merekenkan John chapter eight verse fifty eight a ɛhɔ rekyerɛ yɛn sɛ Ansa na Abraham reba no, na ɔno wɔ hɔ, wɔ hɔ, wɔ hɔ. Before Abraham, I was. Nti sɛ before Abraham, I was na Yesu Kristo baeɛ na ɔnya nyaa thirty years mpo, enti na na anka Israelfoɔ no pɛ sɛ wɔsi no aboɔ ku no, Te sɛ wo a wunnya nyaa mfie aduasa mpo, wutumi ka sɛ, Ansa na Abraham reba no, na me mewɔ hɔ a, na ansa woba akyerɛ sɛn? Saa kyerɛwsɛm yi boa yɛn ma yɛate ase sɛ Nyankopɔn dii kan bɔɔ no ansa na ne soro ankasa a wɔte mpo ɔresiesie. Osiesiee ɔsoro no so too hɔ no, ɛyɛ mfie pii, buburugyaa, yɛrentumi nka. Ansa na Nyankopɔn adwene ba so sɛ asase yi koraa anaasɛ saa blɔg yi a miyi firi dan mu, metumi asan de ayɛ biribi foforo o, Ɛnna ɔne Yesu Kristo san baa asaasie so behuu sɛ biribi te sei, biribi te sei te na Yesu Kristo so ka ho saa bere no. Enti Yesu Kristo wɔ mfiaseɛ, kyerɛ sɛ asaseɛ. Yɛnkenkan John eight fifty eight no, ɔse, Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Nɔkorɛ, nɔkorɛ, mese mo sɛ, ansa na Abraham reba no, na mewɔ hɔ. Ɛno na mesan de bi kaa wɔn sɛ, sɛ wobue John chapter seventeen verse five so a, ɛsan ka saa asɛm koro yi ara, a ɛreka no different way. Enti sɛ ansa na Abraham na mewɔ hɔ a, ɛnkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn, na mmom ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn dii kan bɔɔ no ansa na ɔrebɔ yɛn asase yi, anaasɛ ɔresiesie ɔsoro mpo a, Nyankopɔn teɛ. Enti ɛwɔ sɛ yɛdi kan te aseɛ sɛ, Onyankopɔn deɛ, obiara ne ne nsɛ. Berɛ bi duruiɛ a, ɔpɛ sɛ ɔyɛ nneɛma bi ma nnipa hunu sɛ ɔno ɔwɔ tumi. Ɛna ɛmaa ɔkɔbɔɔ ɔsoro mu soro a ɔbɔɔ abɔfoɔ guu mu. Saa berɛ no a ɔpɛɛ sɛ ɔbɔ biribi no, na ɔdii kan bɔɔ Yesu Kristo, yɛn Agyenkwa a ɔbaa asasie so. Enti na ɔyɛ angel, kyerɛ sɛ, ɔbɔfoɔ wɔ soro hɔ. Ɛna berɛ bi duruiɛ, ɛnam sɛ ɛnam ne so na ɔyɛɛ nneɛma nyinaa nti, na ɛwɔ sɛ ɛsan bɛnam ɔno ara ne so na nneɛma a asɛe nyinaa ɔsan de yɛ no yie san de bra yɛn. Ɛno nti na ɔsan maa no baa wiase, maa ne honhom no bɛwuraa yɛn ɛɛ yɛn sista panyin Mary ma ɔwoo no sɛ ɔbaa. Yɛpɛ sɛ yɛhu sɛ Nyankopɔn ne Yesu Kristo, nsonsonoeɛ bɛn na ɛda mu? Ɛno nti na yɛrebrɛ sei. Na yɛpɛ sɛ yɛkɔ yɛn akyi kakra kɔhwɛ Daniel. Daniel chapter seven. Daniel chapter seven verse nine.

na ne ntahonan yɛ egya a ɛrefrannan. Nyankopɔn ho nsɛm na wɔka no hɛ sɛ yi. Wɔse ɔhwɛɛ ara kɔsii sɛ deɛ ne nna akyɛ kyɛn obiara. Yɛmfa ɛɛ yɛfrɛ no sɛn 13 no nsɔ so na yɛnhwɛ sɛnea ɔsii kyerɛ mu kakra. Ɔse, Mehwɛɛ ara, anadwo anisoadehunu no mu, na hwɛ! Obi a ɔte sɛ onipa ba nam ɔsoro mununkum mu reba. Oduruu deɛ ne nna akyɛ no nkyɛn no, na wɔmaa no bɛn n'anim. Ɔno na wɔde tumi ne anuonyam ne ahennie maa no sɛ aman, nkurɔfoɔ ne kasa hodoɔ nyinaa nsom no. Ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwam da. Yesu Kristo nso na ɔrekyerɛ sɛ wɔhuu sɛ obi a ɔte sɛ onipa ba. Saa na yɛfrɛ Yesu Kristo according to Bible. Enti yehu sɛ obi a ɔte sɛ onipa Ba rekɔ deɛ ne nna akyɛ kyɛn obiara no nkyɛn. Onyankopɔn na ɔno wɔ hɔ firi mfitiaseɛ. Yɛnnim tam a ɔde baeɛ, yɛnnim baabi a ɔfi. Afei sɛ yɛde 22 no nso ka ho a, ɛno nso boa yɛn ama yɛasan ate saa twerɛsɛm no ase. Ɔse, Kɔsii sɛ deɛ ne nna akyɛ no baeɛ Na obuu atɛn maa opumpuni no nkurɔf akronkronfoɔ, na ɛberɛ durui maa akronkronfoɔ no faa ahennie no, ɔse, kɔsii sɛ deɛ ne nna akyɛ no baeɛ, deɛ ne nna akyɛ. Enti Onyankopɔn ho asɛm na wɔasan aka no wɔ ha sei. Enti Onyankopɔn no de ne ho, tumi a ɛwɔ ɔno anim mu, ɛna yɛfrɛ no Honhom Kronkron, na deɛ ɔpɛ na ɔma no bie. Enti sɛ yɛhwɛ yɛn nua panyin te sɛ Samson, dwumadi a ɔba bedii yɛ a na na tumi anaasɛ ahoɔden bi a na ɛwɔ ne mu na ɛso kyɛn tumi biara a ɛwɔ asase yi so no, na ɛyɛ Onyankopɔn. Yɛhwɛ yɛn nua panyin David, kwan a ɔfaa so a okum Goliat, ɔkyerɛɛ sɛ ɛyɛ Ɔsorosoroni Nyankopɔn no a waka ne wagu n'anim ase no din na mede reba wo so, kyerɛ sɛ Satan ne Nyankopɔn na saa bere no na akɔ akɔyɛ honhom ntɔkwa a na physically na David ne Goliat gyina hɔ Enti na Nyankopɔn gyina hɔ sɛ David na Goliat nso gyina hɔ sɛ Satan. Enti honhom no a ebewuraa David saa bere no na otumi de kum Goliat, efisɛ na saa tumi no, Goliat ntumi ne no nsi ani. Yɛpɛ sɛ yehu sɛ ɛɛ Genesis nwoma no kyerɛɛ sɛ mfiaseɛ no, Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro. Yɛsrɛ mo, asɔfoɔ no, momma yɛntie ha seisɛm no yie, efisɛ wɔtaa ka Ɔsoro, ɔsoro. Bible no reka ɔsoro ho asɛm wɔ ha no, Genesis chapter one verse six and seven no, mesrɛ mo, ɛnyɛ ɔsoro a Nyankopɔn teɛ ho asɛm na na wɔreka, na mmom ewiem yi a yɛpagya yɛn ani a yɛ a yɛhu no ho asɛm na na Ɛɛ, Bible no ka sɛ mfiaseɛ no Onyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase. Yɛhwɛ sɛdeɛ ɔsi kyerɛkyerɛ mu, ɔse, Genesis chapter one verse six and seven, ɔse, Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ewiem mmra nsuo a ɛwɔ fam ne deɛ ɛwɔ soro no ntam. Afei Onyankopɔn maa wiem baeɛ, na ɔpaee nsuo a ɛwɔ aseɛ ne deɛ ɛwɔ soro no ntam, na ɛyɛɛ saa. Na Onyankopɔn frɛɛ wiem no ɔsoro. na adeɛ san na adeɛ kye da a ɛtɔ so mmienu nie. Enti Nyankopɔn baeɛ no na asaase no a na ɛda hɔ no na ɛyɛ kurukuruwa na nsuo gu mu na nsuo no akɔ aba hɔ nyinaa. Ɛna Nyankopɔn pɛ sɛ ɔkreti biribi a na wadi kan adizane ato hɔ. Afei yɛnhyɛ no nsoso sɛ Genesis nwoma no chapter one and chapter two no ka nsɛm korɔ no ara. Na mmom chapter one no yɛ sɛ Nyankopɔn te hɔ a na ɔredwendwen sɛ, Mɛyɛ sei, mepɛ sɛ meyɛ sei. Chapter two no yɛ time a waka awie na ɛreba. Enti time a Nyankopɔn tena ase sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi ne fie na ɔfaa ne draft na ɔfaa ne pen, ɔfaa ne ne compass na ɔdrɔdrɔ biribiara no yɛ chapter one. Afei ɔbɛgyina hɔ a ɔpɛ sɛ ade no ba wie no ɛmanifasta sɛdeɛ ɛmanifasti o, ɛpie wie no. Ɛna ɛbɛyɛɛ chapter two. Enti na ehu sɛ chapter one no mu eh, chapter two no mu nsɛm nyinaa ɛyɛ adeɛ baako anaasɛ edi nsɛno. Enti chapter one no verse six no ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn baa asase no so na asase no yɛ sakasaka ne hunu a na biribiara nni so, afifideɛ ne biribiara maae. Enti Onyankopɔn no ara kaa sɛ ɛneɛ eh, hann mmra na esum mmɛkyɛ sum ne ho nkorɔneba verse one. a ɛkyerɛ sɛ ɛbɛkyɛe sum ne hann mu. Afei deɛ ɛtɔ so mmienu no, wɔpagyaa nsuo no mu maa saa nsuo no nyinaa kɔ yɛ above, kyerɛ sɛ, ɛtee ɛne nsuo no a na ɛwɔ asase no so mu. Enti yɛmfa no sɛ nsuo wɔ pan mu na wɔakyɛ nsuo no, obi a ɔwɔ tumi yi kakra atumi akyɛ nsuo no a ɛwɔ pan no mu kakra ama nsuo no half aba soro abɛkonkɔn hɔ na ebi da so wɔ pan no mu na wasan akɔman de ama anwea asan aba abɛgyina pan no mu deɛ no. Enti deɛ ɛwɔ soro no mmom na Nyankopɔn frɛ no ɔsoro saa berɛ no, na ɛnyɛ baabi a Nyankopɔn teɛ na Nyankopɔn frɛ no sɛ ɔsoro according to saa verses yi. Sɛ wopɛ sɛ wote aseɛ yi a, yɛnsan nkan bio, Genesis chapter one verse six and seven and eight no, ɔse, Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ewiem mmra nsuo a ɛwɔ fam ne deɛ ɛwɔ soro no ntam, Afei Onyankopɔn maa wiem bae, na ɔpaee nsuo a ɛwɔ aseɛ ne deɛ ɛwɔ soro no ntam, na ɛyɛɛ saa. Na Onyankopɔn frɛɛ wiem no ɔsoro. Saa berɛ no Nyankopɔn no ne abɔfoɔ no nyinaa wɔ wɔn baabi a wɔte a yɛfrɛ no heaven, anaa soro mu soro a ɛtɔ so mmiɛnsa. Sɛdeɛ Koronto nwoma no si bɔ yɛn amanneɛ no, wɔse wɔnim onipa bi a ɔwɔ soro a ɛtɔ so mmiɛnsa. Sɛ ɔwuiɛ oo, sɛ wanwu oo, Onyankopɔn na nim. De soro a ɛtɔ so mmiɛnsa no kyerɛ yɛn saa. Afei Hebri nwoma no ka kyerɛ sɛ nya Yesu Kristo wuiɛ a ɔsɔreeɛ no, wankɔ soro kɛkɛ, na mmom ɔkɔɔ ɔsoro mu soro, Nyankopɔn nkyɛn ankasa, sɛ ɔkɔda ne ho adi akyerɛ yɛn. Nti yɛwɔ ɔsoro soro soro, heaven a ɛtɔ so baako, deɛ ɛtɔ so mmienu, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa. Nti Nyankopɔn nkyen ankasa no, na ɛwɔ hɔ dam dada ansa na wɔba abɛbɔ no soro, anaa sɛ wɔbɛbɔ yɛn asase yi a ɔresan apagya mu ma yɛba abɛnya saa cloud no a ɛwɔ hɔ a yɛfrɛ no soro no. yɛnte saa asɛm no ase saa. Afei, sɛ yɛsan ba Genesis chapter one verse twenty six hɔ a, Momma yɛmmɔ nnipa, momma yɛmmɔ, ɔyɛ su plural, plural, kyerɛ sɛ na Yesu Kristo wɔ hɔ. Nti Yesu Kristo na n'ahyɛaseɛ firi tete. Na mmom ɔwɔ ahyɛaseɛ, ɔne Nyankopɔn nsɛ. Wɔnyɛ baasa korɔ, Yesu Kristo gyina hɔ sɛ ɔyɛ abɔdeɛ. Nyankopɔn gyina hɔ sɛ ɔyɛ ɔbɔ adeɛ. Nyankopɔn na ne Honhom Kronkron nso na ɛcreatii Yesu, ɛbɔɔ no. Nti Yesu Kristo ɛnyɛ ɔbɔ adeɛ, na mmom ɔyɛ abɔdeɛ. Na ɛnam sɛ ɔne Nyankopɔn atena mfeɛ bebree a yɛntumi nkan Bere a wɔba bɛbɔɔ ɔsoro mu soro a na wɔn ankasa teɛ, ansa na wɔsan rebɛbɔ yɛn asase nti, ɔbaa asase so. Yɛhunuu n'animuonyam sɛ Agya no tumi, anaasɛ Agya no ankasa mpo. Efisɛ seesei yɛwɔ, for example yi, sɛ in case sɛ ebia anka ɛwɔ sɛ yɛn President Nana Akufo-Addo ba Techiman ha bɛyɛ afahyɛ bi ho dwumadi anaasɛ yɛ invite no, na sɛ Nana ntumi amma, na sɛ otu me kɔdwaa me hɔ sɛ me memmra mmehyia Nan a, asɛm bi a mɛba abɛka biara yɛ deɛ Nana Akufo-Addo aka. Sɛ meba na sɛ akonnwa a ɛwɔ sɛ anka mode ma Nana Akufo-Addo na esi hɔ yi, na sɛ muhu sɛ ɛyɛ me kɔdwaa me hɔ na maba, Nana Akufo-Addo antumi amma nti, moyi akonnwa no firi hɔ na sɛ mode foforɔ besi hɔ sɛ ayi bench anaa sɛ akonnwa a matena so potɔ Nyaadoa yi besi me hɔ sɛ mentena ase a, ɛyɛ Nana Akufo-Addo na magu n'anim ase. Sɛ meba na sɛ moannyegye me so anhoahoa me sɛdeɛ anka nananom yɛeɛ no a, ɛyɛ me ara. Enti sɛ saa berɛ no sɛ mohunuu me a, ɛyɛ me anaasɛ ɛyɛ Nana Akufo-Addo? Enti sɛ Nana antumi amma na sɛ me na mebaeɛ a, ɛyɛ Nana no ara. Asɛm a anka ɛwɔ sɛ Nana bɛka no, wawesa agu me mma no na merebɛka. Afei menanteɛ ne me biribiara so kyerɛ sɛ ampa Yesu Kristo Na ɛyɛ Nyankopɔn suban pɛpɛɛpɛ, efisɛ ɔne Nyankopɔn nantee kyerɛ ne su ne ne biribiara asase yi so maa yɛn. Afei, yɛnte aseɛ sɛ, Nyankopɔn Honhom wɔ me so, kyerɛ sɛ, Nyankopɔn no ara na ɛyɛ saa Honhom no, Spɔrot no. Enti sɛ yɛkenkan Dwom aduonum baako ne nkyekyɛmu aduonu ba, ɛɛ, ka sɛ du baako a, David tumi kae sɛ Nyankopɔn Honhom wɔ ne so, Afei Isaiah chapter 44 vs 3, Isaiah nso tumi kaa saa asɛm no ara sɛ Nyankopɔn Honhom wɔ me so. Afei Luke chapter 4 vs 18 nso, Yesu Kristo nso kae sɛ Nyankopɔn Honhom wɔ me so. Ɛna Asomafoɔ no nso berɛ no nso the same thing, Acts chapter 2 vs 18 nso, Asomafoɔ no nso berɛ so, Nyankopɔn hwie Ne Honhom no bi guu saa Asomafoɔ no berɛ so. Mmom wɔhyɛɛ nkɔm yɛɛ anwanwadeɛ pii. Na ɛyɛ Onyankopɔn no ara ne tumi no bi na ɔtumi to ma nkurɔfoɔ na wɔayɛ deɛ ɔno pɛ sɛ wɔyɛ. Afei, yɛnte aseɛ nso bio sɛ, Berɛ Hyehyɛ Nwoma no, berɛ a Solomon sii asɔrefie no wieeɛ no, ɔkae sɛ, Nyankopɔn, ɔsoro ne soro ɔsoro mu soro mpo ntumi nkura wo, wonkɔ mu. Nti ɛbɛyɛ dɛn na afi a misii yɛ maka sɛ meresi ama wo anaasɛ masi fi ama wo? Ɛyɛ yɛn nnipa no ara na ɛsɛ sɛ yɛsi ama yɛn ho. Ɛyɛ Brɛsosɛm Nwoma ti Brɛsosɛm Nwoma a ɛtɔ so mmienu ti nsia nkyɛmu du nwɔtwe anaasɛ chapter two verse six ɛka saa asɛm korɔ no ara. Nti Onyankopɔn yɛ Spirit na biribiara nni hɔ a ɛbɛtumi akɔnteni no. Nti ɔno deɛ ɔpɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ. Yesu Kristo nte saa. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribi a, Nyankopɔn na ɛhyɛ no sɛ, Yɛ wei ma me, anaa yɛ wei. Ɔwɔ ho tumi a ɔno nso betumi de abɔ nnipa, a te sɛ deɛ Satan yɛe bi. Satan koraa deɛ ɛbaa akyire koraa, awieeɛ berɛ baabi koraa. Nyankopɔn bobɔ abɔfoɔ no ara bi na ɔbɔɔ biribi a ɔbɛgyegye n'ani ama no, ɛna ɔbɔɔ saa Satan de no baeɛ, anaasɛ Lucifer, ɛna akyire yi, ɔno ahantan su a ɛbɛwuraa ne mu na ɛmaa ɔno tumi no a ɔnyaeɛ no, ɔde dii nkwaseasɛm. Na Yesu Kristo deɛ, ɛnam sɛ ɔne Nyankopɔn anante akyɛ na ɔwɔ ahobrɛaseɛ a ɛka sɛ nsuahunu pii wɔ Nyankopɔn afa yi afa mu no nti, ɔmpɛɛ sɛ ɔde ne deɛ no bɛyɛ saa. Ɛno nti na ɔkaa kasakoa bi totoo hɔ sɛ, Nkwadaa mmienu ketewa no kɔgyee n'agyapadeɛ wɔ ne papa hɔ kɔsɛee no, na ba panyin no gye tenaa ne papa nan ase, na ɔhyiraa no. Enti sɛ anka Satan bɛsan abrɛ ne ho ase asan aba back no, wambrɛ ne ho ase kɔpem sɛ wɔtoo no firii soro maa no baa asaase so a afei wɔretwɛn n'atemmuo. Yɛde bɛsi ha na yɛasra atiefoɔ. Naano yɛkaa asɛm bi a na ɛyɛ asubɔ. Afei na na asɛm no ɛwɔ sɛ yɛ conclude but yɛ berɛ no nti ɛweɛ kakra. Afei sɛ yɛkenkan First Corinthians chapter ten verse one to two a, Wɔse yɛn nananom a na wɔfiri Egypt rekɔ Israel no, wɔbɔɔ wɔn nyinaa asu berɛ a na mununkum no wɔ soro, na po no nso mu akyɛ, na nsuo wɔ ha, na nsuo wɔ ha. Wɔbɔɔ wɔn nyinaa asu. Na yɛreka wei de asi asubɔ nsɛm no a naano yɛbɛkaeɛ no so sɛ, sɛ obi pɛ sɛ ɔbɔ asu a, gye sɛ yɛde no hyɛ nsuo mu ma nsuo no kata ne so ma ani tua ahome kakra ansa na yɛde no asubɔ. Na sɛ yɛde nsuo no pete wo so kɛkɛ a, ɛnyɛ asubɔ. deɛ ɛpɛ sɛ yɛka no ho. Afei naawɔtwe sɛ nnɛ, sɛ yɛyɛ Nyankopɔn ne pɛ na sɛ yɛsɔre a, yɛde paatuu bɛbra a ɛyɛ Yesu Kristo. Sɛ sɛ yɛba bɛhu sɛ Yesu Kristo nko na Nyankopɔn so nko. Nyankopɔn no ara na ɛyɛ Holy Spɔrit ne tumi a ɔde yɛ n'adeɛ na yɛfrɛ no saa. Afei yɛbɛba abɛhwɛ nkɔmhyɛ ahorow a na ɛfa Yesu Kristo ho a ɛnyɛ ne mmamu mu. Na yɛba abɛte aseɛ sɛ Yesu Kristo ɛnyɛ Nyankopɔn, na mmom ɔyɛ abɔdeɛ ɛna Nyankopɔn yɛ ɔbɔ adeɛ. Yɛbɛda atiefo ase na moakɔ so aboa yɛn na moasɔskraibo wɔ yɛn YouTube channel hɔ, ɛyɛ Little Prophet. Mesrɛ wo na woaboa ama yɛatumi ahyɛ na atumi adu nkurɔfo a wɔpɛ sɛ wɔte saa nokwasɛm yi ase. Efisɛ saa Baasakoro nkyerɛkyerɛ yi awura nsɔre pii mu. Enni Bible mu, Baasakoro. Nanso nsɔre no pii agye atum. Ebinom de ayɛ wɔn sign board. a Nyankopɔn se n'ani nnye ho, Yesu Kristo nso se n'ani nnye ho, na ɛnyɛ ɔno na ɛkyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ saa sɛ wɔnka saa. Baasakoro, sɛ Yesu Kristo yɛ botwo a, Nyankopɔn yɛ botwo a, ɛna Honhom Kronkron yɛ botwo a. Nti sɛ wɔde adeɛ no besi so na sɛ Yesu Kristo nni hɔ a, na sɛ botwo no abɛyɛ mmienu. Ɛrenyɛ yie. Nanso Nyankopɔn se ɔno ɔde ne ho, ɔtumi yɛ ne biribiara, biribiara nni hɔ a ɔntumi nyɛ. Yesu Kristo yɛ abɔdeɛ mu abakan. Asɔfoɔ no, yɛsrɛ mo, ɛyɛ a mommoa yɛn. Proverbs chapter eight verse one to thirty three ka Yesu Kristo ho nkɔnhyɛ ahorow nsɛm bere a yɛde bɔɔ no ne ne nneɛma bebree. Afei Colossians chapter one verse thirteen to seventeen nso kyerɛɛ sɛ Yesu Kristo yɛ abɔde nyinaa abakan, ɛnam ne so na ɔyɔɔ nneɛma a yehu ne deɛ yenhu nyinaa. Yɛda mo ase sɛ mogu so reboa yɛn na moretie yɛn na nteaseɛ nso reda adi. Yɛsrɛ sɛ monte biribi ase a momfa mo comments mmra wɔ yɛn YouTube channel no ase. Na sɛ biribi so wɔ hɔ a wopɛ sɛ yɛyam no fekɔfekɔ a, yɛde Bible yi yam no a, yɛsrɛ mo, na moatwerɛ nso aka ho, ɛfiri sɛ da biara yɛte hɔ a yɛretwɛn bɛbɛ mo ase. Nyankopɔn nhyira obi biara. Amen.